Mız, mubarek üç aylardamız ve bilesiñiz, bu üç aylarda belli bazı vaqıtlar bar ki, onlar bizim içün daha qıymetli. İnşallah, mına, bu pazarnı, pazar ertesi künge bağlağan gece bizde Miraç Qandili olacaq. Miraç Qandili degeniniz vaqıt, Miraç sözü arapça uruç degen sözden, tamırından peyda olğan, uruç ise yuqarığa çıqmaq manasına kele. Bilesiñiz, Hazreti Peyğamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemın çoq mücizeleri bardır. Amma onların eñ başta kelgenlerinden birisi, tabiy ki, bu İsra ve Miracdır. İsra, arapça gece yürüyüşü demek. Çünki er vaqıt aytamız, bilesiñiz, Arabistan böyle, Sıcaq memleket ve onlarda usul boyunca bir gece yürüşi bar, oğa isra dep ayta ediler. Gece vaqıtta küneş yoq, salqında kete bere ediler. Amma Quran-ı Kerimde İsra suresi dep keçe, bu mesele añlata, onıñ içün bazı vaqıtlarda bazı aqıllarımız çıqa ayta ki, işte bu Qandili yoq, bu Qandili yoq, bu hadisi yoq, bu nesi yoq degen şey İsranen alâqalı. Hadis degil, ayet degil, bir sureniñ başı sureniñ adı bile İsra dep keçe, yani gece yürüşü. Bu mesele nasıl olğan edi? Hazreti Peyğamberimiziñ sallallahu aleyhi ve sellem'iñ yaşayışını biz atırlasaq, farqlı-farqlı devirlerden, farqlı-farqlı zamanlardan keçken edi ve pek qıyın bir zamandan keçe edi Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslâm Tarihiy kitaplarında, siyer kitaplarında biz oña huzun yılı dep aytıla, yani keder yılı. Eñ başta Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek sevgeni apayı Hazreti Hatice anamıznı coşqan edi, o bu dünyadan ketken edi. Bundan soñ alıp ta öz emcesini, oña imayet etken, oña yardım etken emcesini de aynı yıl coyğan edi. Bu yanında işlemni añlatmaq içün Taifke barğan edi ve Taifke barğanı vaqıt, bilesiñiz, Hazreti Peyğamberimizni, sallallahu aleyhi ve sellemni, anda mısqıladılar, yaman-yaman sözler ayttılar, taşlar attılar ki, Hazreti Peyğamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, qanlar içinde qalğan edi. Ve bir keresinde Hazreti. Ayşe anamız ondan sorağan edi, Ya Rasulâllah, seniñ yaşamında eñ yaman künlerden birisi qaysı? Uhudtan soñ dep sorağanı vaqıt, o da cevap bergen edi, Seniñ soylarına barğanıñ vaqıt, çünki Hazreti Ayşeniñ bir tarafı işte Taifke bağlı bir qabileniñ soyundan kele, neslinden kele, de ki, seniñ soylarına barğanıñ vaqıt, dep Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumnı añlata. Ve kerçekten öyle bir qıyınçlıq vaqıtta Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede, bir rivayetke köre, evinde, amma daa ziyade bilingen ve daa ziyade meşur olğan rivayette, Kâbeniñ yanında yuqlay edi. Yuqlağanı vaqıt Hazreti Peyğamberge sallallahu aleyhi ve sellemge Hazreti Cebrail aleyhisselâm kelir ve onı turğuzdır, tur der. Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem pek şaşırır, der ki, yañlış bir şey mi yaptım, ne yaptım dep böyle içinden böyle qasvetler keçer. Amma Hazreti Cebrail der ki, yoq der, öyle degil, men seni şimdi Allah'ın yanına alıp baracam dep aytar. Amma Allah'a barmaq, alıp da öyle yüksek yerlerge çıqmaq başqa. alıp da böyle alemlerge keçmek qolay bir iş degil. O, bir hazırlıq ister, ağalarım. Hazırlıq kerek. Onıñ içün, rivayetlerge köre, hazreti Cebrail altın bir tas içinde Zemzem suyunen kelir yanına, şerh-i sadr dep aytamız biz arapça buna, yani göksünü yarar, Ve yüregini alıp, yuvar, temizler, soñ. Kene de Hazreti Peyğamberge sallallahu aleyhi ve sellemniñ o ameliyatnı, o cerrahiy operatsiyanı keçirgenden soñ, yüregini temizlegen soñ, bir tek ondan soñra yolğa çıqarlar. Yani bu müim. Hazreti Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellemniñ böyle Şerhül Sadr degimiz operatsiyadan, ameliyattan keçmesi yaşamında eki kere olğan edi. Rivayetlerge köre, birincisi, bilesiñiz, süt anası Halimeniñ yanında olğan edi, kiçkene olğanı vaqıtlarda. Ki o vaqıtlarda, bilesiñiz, anası, süt anası bu mesele keçkenden soñ pek qorqıp, onı alıp öz anasına, Qaytardı. O vaqıtlar öyle olğan edi. İkinci sefer ise mına şu vaqıtta olğan edi. Yüregi temizlengen edi. Hazreti Peyğamberge sallallahu aleyhi ve sellemge sorarlar bir kün, derler ki, bu ameliyat, bu operatsiya nasıl keçer dep aytqanları vaqıt, o der ki, insannıñ yüregi nurnen tolur dep aytar. Yani böyle bir nurnen toldurur yüregi. Bu yapılğandan soñ endi Hazreti Cebrail alır ve buraq denilgen bir ayvannı ketirir. Buraq degen bir ayvan, rivayetlerge köre, bem-beyaz bir ayvançıq. Eşekten yüksek, qatırdan daa kiçkene dep keçe. Qatır degeni şey, işte biz at deyik, attan tekran kiçkenece, amma eşekten daa yüksekçe bir ayvan, amma uzun bir ayvan. Öz ayağını Athanı vaqıt, işte alıp da böyle gorizont degenimiz yer bar da, eñ uzaq insanıñ körecegi yerge qadar ayağını ata, yani bu qadar tez bir ayvançıq. Çünki arapça işte buraq degenimiz vaqıt berk sözünden kele, berk sözü de bizde şimşek manasına kele. Hazreti Peyğamberden sallallahu aleyhi ve sellemnen Hazreti Cibrail o ayvanıñ üstüne binip keteler qayda? Mescid-i Aqsaya. Çünki Quran-ı Kerimde

Hazreti Muhammedni, Öz qulunı, gece vaqtında Mescid-i Haramdan, etrafını bereketli qılğanımız Mescid-i Aqsağa alıp barğan, er şeyni eşitken ve er şeyni bilgen, körgen Allahu Taalâ bütün noqsanlıqlardan munezehtir degen ayet-i kerimede aytıla. Ve Mescid-i Aqsa şimdi qayda olğanını bilesiñiz, men er vaqıt aytam bunı, çoğu musulmanlar Mescid-i Aqsa degeni vaqıt Mescid-i Haram, bu bizim Kâbemiz, ta Hazreti Adem vaqtında qurulğan edi, temeli atılğan edi, amma Mescid-i Aqsa degenız bu Hazreti Suleyman vaqtına bağlı bir mescittir. Lâkin Mescid-i Aqsa degenız vaqıt bütün musulmanlarnıñ aqlında böyle sarı kubbeli bir Mescit aqılına kele, çünki internetke ne vaqıt baqsañ, Mescid-i Aqsa degen vaqıt onı köstereler, böyle sarı, altın qubbeli bir mescit. Aslında o doğru degildir. O altın qubbeli mescit, Mescid-i Sahradır o. Yani Sahranıñ mescidi arapçası. Amma Mescid-i Aqsa, onıñ qubbesi bar, o qadar balaban degil, kiçkenece ve o böyle Qoyu yeşil, yani qarağa, qaranen yeşil arasındaki bir renkte, o şekilde, onıñ tütsü o şekildedir. Yani onları da qarıştırmamaq kerek. Ve onen, o yernen bağlı, tabii ki, çoq peyğamberlerin böyle rivayetleri bar, çoq peyğamberlerin anda keçkeni bar. O, o pek mübarek yerdir. Onıñ içün Allahu Teala degen ki, öz ayetlerimizniñ bir qısmını köstermek içün biz hazreti peyğamberni o yerge alıp bardıq, dep aytıla. Anda barğanları vaqıt toqtaylar, bir qaç yerde toqtaylar. Ve toqtağanları yerlerni namaz qılalar eki rekât, eki rekât. Hazreti Cebrail soray Hazreti Peyğamberge sallallahu aleyhi ve sellemge, bu yerlerni bilesiñmi dep, o dey ki, yoq, bilmeyim. Ve Hazreti Peyğamberimizge Hazreti Cebrail añlata, dey ki, mına bu yerde toqtadıq, mında Hazreti İsa dünyağa keldi, mında Hazreti Musanıñ teregi bar dep, er yerni, işte eki-üç yerni o şekilde añlata. Soñ Mescid-i Aqsağa barğanları vaqıt, ağalarım, Anda Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz qıldıra ve qıldırğanı namaz bütün peyğamberlerge qıldıra, ruhlarına namaznı qıldıra anda. Ondan sonra işte Mirac degenimiz bu böyle yuqarığa köterilgen şeyin üstüne bineler Hazreti Peyğambernen Hazreti Cebrail aleyhisselâm ve Küngeler vaqıt başlaylar yuqarığa çıqamağa. Bizim añlayamaycağımız şekilde yuqarığa çıqalar. Şu anda insanlar eñ yüksek qaysı yerge bardılar bilmeyim, amma Hazreti Peyğamberniñ sallallahu aleyhi ve sellemniñ çıqqanı yerge, inanıñız ki, hiç bir vaqıt daa hiç kimse çıqmadı ve bundan soñ da çıqıp olamaycaq. Yani o qadar yüksek mertebege. Çıqqanları vaqıt sema deymiz. Yani sema degenimiz şey bir Kök tayın tüşüniz, ayrı-ayrı kökler dep tüşüniz, sema degem lafnı, arapça çünki o manağa kele. Ve birinci semaa çıqqanları vaqıt qapınıñ ögüne turalar, balban bir qapı bar. Andan ses kele, siz kimsiñiz dep. Hazreti Cebrail dey ki, Hazreti Muhammed keldi. Andan ses ayta, oğa peyğamberlik endi berildimi? E, berildi, dep cevap bere Hazreti Cebrail. Ondan soñra qapı açıla, anda bir talay şeylerni köreler, meleklerni köreler. Melekler anda secde içinde turğanları añlatıla, birinci semada, ve bir tane adamnı köre Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir baqsa, o ortada tura ve dey ki, Selâm aleykum, hoş keldiñ, salih evlâdım, yani Allah içün ibadet yapqan güzel, doğru evlâdım, hoş keldiñ, dep ayta. Peyğamber sallallahu aleyhi ve selem oğa cevap bergenden soñ, soray, dey ki, Ya, bu adam kimdir? dep. Hazreti Cebrail cevap bere, dey, Bu seniñ atañ Hazreti Ademdir. Ondan soñra Hazreti Adem sol tarafına baqa, başını çevirip, anda bir talay adamlar bar, onlara baqıp ağlay. Ondan soñra sağ tarafına baqa, anda da bir talay adamlar bar, onlara baqıp quvana, küle. Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem hazreti Cebrailge soray, bu ne edi, dey, bu areketler? Ondan soñra hazreti Cebrail açıqlay, dey ki, hazreti Ademniñ ümmeti edi bunlar, sol taraftakiler, onlar günahkâr olğan soyları, ceza çekecek olğan soyları, sağ taraftakiler ise cennetlik olğan soyları, ibadet etken, oğa inanğan, Allahu Taalâğa inanğan insanlar dep, onıñ soyundan kelgen soylar dep aytacaq. Ondan sonra o şekilde Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi tane semağa çıqar, yedi tane kökke çıqar ve er kökte aynı şey yaşanır, aynı şey yaşanır, bir tek peyğamberler farqlı-farqlı olur. İşte olar ekinci semada Yahya ve Hazreti İsa olğanı aytıla, üçüncüde Hazreti İdris, Dördüncide, işte beşincide Harun, altıcında Musa ve yedincinde soñ semada hazreti İbraim aleyhisselâmlarnıñ olğanı añlatıla, muhterem cemaat. Ve er birisi de onı selâmlay, hayırlı evlâd dep, ve er birisi de sağ-sol tarafına baqıp anda öz ümmetlerinden hayırlı olğanlarını ve asiy, günahkâr, olğanlarını da o şekilde köreler. Ondan soñra çıqalar daa yüksek bir yerge. Sidretül Munteha dep aytamız bunğa arapça. Aslında sidre degen şey balaban bir terek kibi tüşüniz. Pek balaban bir terek, yapraqlarınen, pıtaqlarınen degenden ve onıñ eñ üst qısmına keleler. Anda Hazreti Cebrail aleyhisselâm toqtay, dey ki, Ya Rasulallah, men bundan soñ alğa, ökke, barıp olamaycağım. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soray, Ne içün, ya Cebrail? dep ayta. O de ki, bir parmaq ucu qadar men ökke barsam, yanıp keterim, dep buyura. Ve anda barmay. Men ayttım ya, Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellemniñ çıqqanı mertebe, bütün, yani meleklerniñ bile çıqamadığı bir mertebedir. Amma mında da bir ders bar bizim içün, insan kerçekten Allah rızası içün yaşasa, İmanlı olsa, er şeyni bilse, bilesiñiz ki, o, Allahnıñ nazarında meleklerden daha üstün derecege çıqması mümkün ve Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge bunı köstere. Ondan soñ Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anda Allahu Taalânen Laf ete, körüşe. Namazda bizim oquğanımız Et-Tahiyyâtu degen duası onların arasında keçe. Ve qayta. Qaytqanı vaqıt, tabi ki, Allahnıñ yanına barğan adam boş qolnen qaytmaz degendayin, ve qaytqanı vaqıt Oğa üç tane ediye berile, olarından birisi, namaz, bizim namazımız. Lâkin, rivayetni bilesiñiz, Allahu Taalâ Hazreti Peyğamberge sallallahu aleyhi ve sellemge, insanlarğa, bizlerge, vaqıt olıp, elli kere künde namaz qılmaqnı emir ete. Tüşüniñiz ki, çoğusı beş kere dep, qıyın kelip dep aytqan soyları bar, normalde birincisi elli kere edi. Ondan soñra, rivayetlerge köre, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahtan qaytqanı vaqıt Hazreti Musanen körüşe. Hazreti Musa dey ki, oğa, Ya Rasulallah, bu seniñ ümmetine qıyın kelecek, yap olamaycaqlar, dey. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qayta Hazreti Musanıñ sözüne köre ve Allahu Taalâ er seferinde bu sayını tekran az ete, az ete, eñ soñ beş vaqıtqa tüşe bizim namazımız, künlük beş vaqıt. Ve Hazreti Peyğamber kele, Hazreti Musa kene qarşısına çıqa. Dey ki, ne oldı, ne yaptıñ? A, dey, menim ümmetime beş kere namaz parz qılındı, dey. O dey ki, Hazreti Musa, bar, dey, qayt, dey, kene de, dey, qıyın olur onlarğa, dey, onlar, dey, becerip olamazlar onı, dep tüşüngeni vaqıt Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar ki, yoq. Men endi Allahu Taalânıñ yanına barmağa utanam, yani künde beş vaqıt bile namaz qılıp olamaycaqsaq, bu nasıl bir şey? Allahu Taalâ bizlerge bu qadar nimetler bere, beş vaqıt namaz qılamaycaq, men endi daa ziyadesini istemege, soramağa utanam, dep, o şekilde bizlerge beş vaqıt namaz farz olunı. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kene de Mekkege qayta. Kâbege qayta. Rivayetlerge köre, mına menim añlatqanım bile vaqıt, uzun bir süre ala, amma bu yaşanğan, men çoq şeyni, anda olğan şeyni şimdi añlatmadım sizge, tüşüniz ki, ne qadar vaqıt olğanını. Amma rivayetlerge köre, Hazreti Peyğamberimizniñ, sallallahu aleyhi ve sellemniñ, anda barmaq içün abdest alğanını bar, abdest ala, bizde er şey abdestten başlana ya, ve abdest alğanı vaqıt o legende suv oynay ya böyle legendayn, daha tekrar qaltıratsañız, suv oynay. Peyğamberimiz bardı, keldi, anav legen içinde daha suv oynay eken, yani o qadar tez olğan bir mesele. Amma Allahu Taalâ istese, zaman içinde zaman yarata istegeni quluna, vaqıt içinde vaqıt bere. Ve qayta Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başlay insanlarğa bunı añlatmağa, inanmağan insanlar, müşrikler, pek quvanalar. Deyler, O, dey, bugüne qadar biz Hazreti Muhammedniñ bir yañlışını tapıp olamadıq, bir şeyge ilişip olamadıq, amma şimdi al saña balaban güzel bir sebep. O ağızınen aytı ki, nege bardı. Mescid-i Aqsağa bardı, o taraflara bardı, Quduske doğru bardı, dep. Ki o, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evel anda barmağan edi. Amma andaki müşrikler ticaretnen uğraşalar, başqa şeynen uğraşalar, olar anda barıp kelgen soyları bar edi. Anda belkim yaşap ta kelgen soyları bar edi, o yerni yahşı bilgen soyları bar edi. Bular dediler ki, madem ki sen aytasıñ anda bardıñ, kel biz sağa sualler sorayıq, Baqayıq, ne kördiñ, ne yalıñşmı aytasıñ, yalanmı aytasıñ, doğrumı aytasıñ, bir seni sınayıq, dep, Hazreti Peyğamberge sallallahu aleyhi ve sellemge iliştiler. Peyğamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellemin eñ başta kerçekten böyle baqğanıñ vaqıt ne yaptı? Qasvetlendi. Qasvetlendi. Ne içün? Çünki o, Allahu Taalâğa kete edi körüşmege. Tüşüniñiz ki, nasıl bir tüşünce! Allahu Taalennen körüşecek, bütün can-göñülnen anda aşıqa degendayın, er şeyge böyle yolğa baqmay, nege, meselelerge baqmay, tez olğan bir mesele dey ki, men şimdi bunlara nasıl cevap bereceğim dep, Hazreti Peyğamberimiz endi qasvetlenmege başlana. Amma, tabii ki, Allahu Taalâ öz qulunı iç bir vaqıt yardımsız taşlamaz. Yani, nasıl añlatayım sizge, şimdiki vaqıtta közüniñ ögünde bir ekran açıla, bir televizor dayın, bir internet dayın, onlar sual soraylar, o, oña anda kösterile. Ne bar, ne yoq, er şey kösterile ve Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem er şeyge doğru-doğru cevaplar bere. Ondan soñra ondan da toqtamay, dey ki, mına, şimdi yolda kele, dey, andan karavan kele, dey, sabah mında olacaq, dey, bu qadar Bu qadar devesi bar, bu qadar malı bar, dep onları da añlata. Ve sabah olğanı vaqıt oq karavan yetip kele anda, oñlar bir şey yapıp olamaylar. Çünki başta quanalar, taptıq, tuttuq bunı, dep, amma eñ soñunda, tabi ki, bütün oñlarnıñ isteydi ekenleri şeyler boşqa çıqa. Ve anda müim bir şey bar, muhterem ve aziz cemaat, biz, musulmanlar,

Sıddıq degen, yani doğru olğan ve doğrulayıcı olğan. Bu söz de qaydan keldi oğa, mına bir rivayetlerge köre, bu İsra ve Miraç yaşağanından soñ müşrikler keleler bunıñ yanına, çünki Hazreti Ebu Bekir o vaqıtnıñ da böyle itibarlı adamlardan birisi, deyler ki, kel, kel, şimdi biz seniñ peyğamberini sınaycaqmız, kel, a ne oldu, ya, dey, yalan ayttı, nege yalan ayttı, dedi ki, bardı, Mecid-i Aqsanıñ yanında, ondan sonra yuqarılarğa yükselgenmiz, şimdi barıp, mına Mecid-i Aqsanıñ barğan olğanı ayta ya, barıp soracaqmız, ne qadar, ne bar anda, ne yoq dep. Ve Hazreti Ebu Bekirniñ anda sözü pek müim, o ne ayta, dey ki, eger Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem bunı aytqan olsa, bu doğrudır, dey. Ne aytarsa aytsın, doğrudır, dep buyura. Ve bizim içün de bu balaban bir misal, çünki biz bilemiz ki, Keçe, Semi'na ve ata'na dep keçe, Quran-ı Kerimde. Biz eşittik ve itaat ettik dep keçe. Ki, çuhudlar ise, Semi'na ve asayna, eşittiler ve isyan ettiler dep keçe bu meselede. Biz Peyğamberden kelgen bütün haberlerge inanmamız ve onları yaşamamız kerek. Bu yandan da ekinci bir mesele bar, vaqtımız az, amma qısqa bir şekilde onı da añlatmaq isteyim. Böyle bir sual bar, Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahnı kördi-mi, körmedi-mi meselesi bar. Laf etmesi o yüzde yüz keçe de, amma kördi-mi, körmedi-mi, Allah körünir-mi, körünmez-mi meselesi bar. Şimdi Hazreti Ayşege bu sualni soraylar, böyle bir rivayet bar ki, o dey ki, yoq dey, Hazreti Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem onı nasıl körsün, Quranda da ayet bar, Yani, lâ yudrikul ebsar dep keçe, yani közler onı idraq etip olamaz, yani bir qavrap olıp olamaz degen mesele bar. O şekilde dep ayta. Bunıñ yanında Hazreti Peyğamberniñ sallallahu aleyhi ve sellemniñ da bir hadisi şerifine köre, işte, O bir nurdur, men onı nasıl köreyim degen bir lafı bar. Amma bizim ehli-sünnet añlayışımızğa köre, yani Allahu Taalânı Köznen, yani, ya da onıñ istegeni bir şekilde, daa doğru öyle aytayıq, körmemiz mümkündir. Çünki bazı hadisler bar ki, mesele, siz bilirsiñiz, kim cennetlik olsa, onlar, işte, farqlı neler keçe, dey ki, mına, aftada bir kere, ayda bir kere, yılda bir kere Hazreti Peyğamberniñ salla, bağışlarsıñız, Allahu Taalânı körip olacaqlar o insanlar. Ve bu eñ balaban, böyle, nimet sayılacaq. Onıñ içün bu bizim eski şairlerimiz degen ki, degenler ki, cennet, cennet dedikleri bir qaç köşknen, bir qaç huriy, sen istegene ber anı, maña seni kerek, seni dep o şekilde añlağanlar bunı, bir tasavuf añlayışında. İşte Allahnı körmek ve andaki hadiste keçken bilgilere köre deyler ki, mesele bir ay kibi körmek. Yani normalde bu bir oşatma, ne demek, bazı alimler aytalar ki, bu nasıl ki bir insan ayğa baqan vaqıtında köre onı,

Bir keresinde işte o Quranda keçken bir mesele, işte dey ki, Ya Rabbi, sen mağa özüni köster, dep ayta. Ve Allahu Taala oğa cevap bergeni vaqıt, dey ki, eger bir dağ, dağ bar, bağ dar da, dağ, dağ bar, eger o çidasa, O zaman meni körersiñ, dep öyle bir cevap bere. Ve bilesiñiz, Hazreti Musa esini coya, ana o dağ çidap olamay degenday yoq olıp kete. Amma, e, Quranda da keçe, Ve len terani, sen meni körip olamazsıñ degen şey de keçe. Amma alimler deyler ki, eger Allahu Taalâ böyle bir şart qoyğan olsa, eger işte çidasa körersiñ dep, demek ki, Allahu Taalânı körmege mümkün olur, dep buyurıla. Onıñ içün bizim alimlerimiz boyunca Hazreti Peyğamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Miraçta, tabiy ki, eñ yüksek yerlerge köterildi ve eñ balaban nimet anda oña kösterilgen. Min ayatina dep keçe, bizim ayetlerden köstermek meselesi bar da, yani eñ başta da, tabiy ki, Allahu Taalânıñ körüşmesi bar. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anda em bilesiniz cennetliklerni, cehennemliklerni kördi, andaki bazı nimetlerni, bazı azaplarnı kördi ve onlarnen qaytıp ta Allahu Taalâdan bizlerge hediyeler ketirdi, balaban müjdeler ketirdi, bütün müslümanları quvandırdı ve ondan soñ da kerçekten, kerçekten bir yükseliş, oldu. Yani böyle bir huzün yılından soñ, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemniñ böyle kederli vaqıttandan soñ alıp da yükseliş oldu. Hem Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, hem de bunda bir mesele bar, er vaqıt onı aytam, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu huzün yıldan Evelsi ki bu huzun yılını farqlı rivayetler bar. Aytalar ki, mına hicret yapıldı ya, bu hicretten evel olğan mesele. Bazı alimlerge köre, bir yıl evelsi olğan bir mesele dep aytalar, bazıları onı işte yarım yıl evelsi olğanı dep aytalar. Recep ayında, mına bizim olğanımız Recep ayınıñ yirmi yedinci gecesinde ve bu yıl fevralniñ yirmi yedisinde de kele, aynı bir maqam, aynı bir raqamğa kele. İnşalla. Ve işte Hazreti Peyğamberimiz o vaqıtlarda oğa vahiy kelmey, yani Allahtan ayetler kelmey bir vaqıt ve adamlar başlaylar Hazreti Peyğamberge külmege, Allahu Teala seni taşladı dep, unuttı dep aytalar. Ondan soñra Hazreti Peyğamberimiz pek kederlene. Ondan soñra Allahu Teala onı Miracqa ala, o beş vaqıt namaz qılmağa başlana Ve er vaqıt, ne vaqıt müslümanlar ve Hazreti Peyğamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, namaz qılğanı vaqıt, onlar diye ediler ki, A, işte, o Allahnen laf etti, dep ayta ediler. Demek ki, bu da eñ balma ediye, onı da añlatacaqmız, inşallah. Namaz, bizim içün, er müslüman içün, Hazreti Peyğamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem'in aytqanına köre, miracıdır. İnşallah, kelecek mirac qandilimiz Hayırlı olsun. Tabii ki, bu Mirac Kandilinen alâqalı ayrı bir ibadet yoq, amma adetimiz boyunca Kandil degen şey, işte eski vaqıtlerde onı belirtmek içün, er keske Peyğamberni añlatmaq içün bir ne o, maqsat ve fırsat olğanı içün Kandiller camilerde yaqıla edi, onıñ içün Kandil dep aytıla edi ki, Allahu Taalânıñ evi camidir, adamlar, Peyğamber Allahnen körüşti ya, adamlar da işte Allahu Taalâğa musafir olıp Keleler camilerge ve mında qılınacaq eñ balaban ibadet, tabi ki, namazdır, namazlarnı, qazalarnı qılsaq pek yahşı olacaq, Allahu Taalâ kerçekten hayırlarğa vesile eylesin bizim Mirac Qandilimizni, inşalâh.